Abusua gifted media na abusua yɛnkɔ na afei justice kwaku anan na afei nso so ɛyɛ hopsin adɔɛ ɛɛ yɛn nyinaa nim sɛ 2024 npp eluzu elections no na ɛɛ committee yɛ akyɛ sɛ wɔn sɛte sɛ wɔn de hwehwɛ mu na afei wɔn ahwɛ nea ɛkɔɔ so wɔ wɔn defeat no. Abusua, ɛɛ Asante region deɛ ayɛ ready about yɛ saa bere no aba abɛto edwa. Yɛnkɔ na abusua emu nsɛm ɛkyɛ nkure yi. Yɛnkɔ na afei yɛnkɔ tie Justice Kwaku Anan na afei so Hopsin Adɔɛ nea wɔn ɛwɔ ɛka fa saa nsɛm ho. Yɛba a yɛn nso so yɛbɛba na afei yɛabɛkyerɛ mu. Abusua, yɛnkɔ na afei yɛnkɔhwɛ ɛyɛ ɛɛ Justice Kwaku Anan ɛna Hopsin Adɔɛ na afei yɛmmra sisiaa.

the vice president was a shadow of the president, the perception that he was involved in the Mamprose Kusase conflict. Asɛm yi na ɛda hɔ yi o, manka ankyerɛ mo. Asɛm wei na mebɛka kyerɛ mo NPP foɔ sɛ, per my intelligence no, sɛ ɛbɛyɛ a Bawumia, momma ni, because Bawumia belongs to one of the faction. Asɛm yi na ɛda hɔ yi. Enti Kwaku mayɛ ɔtorofoɔ sɛ moahu ma memfiri m'ani ase nkyerɛ mo moahu the Mamprose Kusase conflict ineffective operational coordination on the election day he the perception that President Akufo-Addo's government neglected the Ashanti in the development of infrastructure especially roads the perception that

Wɔn current delegate system no yɛ problem. Wɔn sɛ no yɛ problem. And nokorɛ nso so ɛyɛ problem. So wɔn ɛteɛ no. Because yɛreba abɛto aba a, yɛyi five five five five ɛwɔ polling station. Yɛfiri hɔ a yɛakɔ akɔyi nipa baako wɔ electoral area. Ne yɛakɔyi seventeen people ɛwɔ constituency. Ne yɛasan akɔ akɔyi seventeen ɛwɔ region. Ne yɛakɔ national nso so ne yɛakɔ akɔyi. Saa.
Then ɛno firi hɔ nom a, na afei wɔn aba presidential ne ɛyɛ parliamentary. Na saa nkorɔfoɔ yi, faa five yi na ɛkɔ akɔto aba ɛyi ɛyɛ constituency foɔ no. Te constituency foɔ no wie a, wɔn nso na ɛkɔ akɔto aba ɛyi region. Na yɛn nyinaa yɛahu how a kyɛ sɛ sika aba abɛdi nti nti ɛwɔ saa process yi mu. Wonim sɛ electoral college koraa a ɛmu bieɛ no, let's thank Allan Kwadwo Kyerɛman. So wɔn? Two thousand and seven na constituency biara ɛmi sɛ nipa ten ɛna ɛkɔkɔto aba ɛyi presidential. Two ten. Yeah, no no two thousand and seven. Two thousand and seven na saa nipa ten no constituency ɛbi wɔn bɛ yi constituency executives five. Yeah. Na wɔn asɛlɛte ɛbi a council of elders, polling station ne ade five aka ho na ayɛ ten na wɔn de akɔ ɛhɔ nom ɛna sikatua kɛseɛ paa ɛhyɛ aseɛ. That's right. Ɛti nnipa tɛn pɛ constituency deɛ wo bɔ wo ho mmɔden lodu kakra a na kyerɛ sɛ wo bɛtim afa mu. Saa berɛ no Allan ɛrekɔ akɔhyia constituency a ɔse momfrɛ polling station foɔ nyinaa nyɛ dɛn ɛmmra bi na amanfoɔ sere no sɛ ah na wo delegates tɛn kɔ akɔto aba a wɔse yɛresesa constituency foɔ nyinaa ɛɛm polling station foɔ nyinaa ba. Wɔhwɛ delegates no wie a na wasan ma sika sɛ wɔn nyɛ dɛn wɔn nkyɛ ma constituency foɔ no na wɔn nkɔ. The reason behind ne sɛ Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a polling station foɔ no bo nfu, ɛnka sɛ wei mu pɛ na wɔregye wɔn ani, ɛna wɔyɛɛ saa de no na yɛhui sɛ ɛbɛdii nyan paa. Yɛnhwɛ number two. Wɔse number two yɛ general economic hardship in the country during the period under review. Ghanafoɔ ka sɛ wɔn anum ayɛ den no, ɛbinom sɛ wɔn ntee da. Biribiara ɛkɔ so kama. Mo ara mo report ɛna capture no. Na kyerɛ sɛ amanfoɔ ɛreka no, Asante ma mu pɛ. National wide nya mbae. Me se national wide ɛtɔ fam yɛ benya. Ɔde nya motrɛ. Nya motrɛ. Me se ɛtɔ fam a yɛ benya. Ɔmo present yɛ yɛ benya report. So ɔho. Eti sɛ saa brɛ no a na Ghana foɔ ɛɛka no ɛna nka mo tieɛ na mo kaa sɛ ah adeɛ yɛ nya hu biribi a nka ɛne sɛ ɛnɛ nka mo sui. Ɛne sɛ ɛnɛ nka mo sui. So ɔho. Eti ɔmo agye atum sɛ yes ɛyɛ saa na ɔman no mu ayɛ dɛn ayɛ hye. Yɛ ɛtɔ so miɛnsa. Ɔmo se perception of corruption. hyɛ ntaade. Kata se ɛsɛ wo ka kora na mema ka ntwi mu.
Perception of corruption tag. Na kyerɛ sɛ na Kumase no na bebree gye tom sɛ kata ase hyɛ ne porɔe ne dwirim bi na ɛkɔ so wɔ Santeman mu. Ɛbi ni kankan nyinaa.
Ɛka ho.
Ana kyerɛ sɛ ɛkɔ so wɔn no wɔn express wɔn interest though ɛyɛ Ashanti region deɛ but wɔn hwɛ the national level. So woahu? Obi reka sɛ, Ah, na dɛn, NPP aban eh, kɛntasehyɛ ne porɔeɛ, awi ɛrekɔ so ne adeade. Moantie. Ɛno ka ho bi ana ama ya yɛayɛ dɛn? Yɛatɔ fam. Number four, wɔse the leadership style of President Akufo-Addo, which people perceive as single-minded. and intransigent. Na kyerɛ sɛ wɔ Mampanin Akuffo Addo saa bere no, na Kumasi, Asanteman mu no, wɔhu no te sɛ obi a ayɛ sɛ ɔno wayɛ kɔntrenkɔ bi a ɔno na ɔyɛ n'ade, obiara nka obiara nka n'asɛm o, kyerɛ sɛ wayɛ ne ho tumi wura ɛna ɔɔkɔ na deɛ ɔpɛ ɛna ɔyɛ o. Saa ɛna Asanteman mu na wɔhu Akuffo Addo. Ahaa, ɛti wo putu no in the simple term a, Nana yɛ nka m'asɛm. Nka m'asɛm. Ahaa, ɛti wɔno ne deɛ no no. Na wei hyɛ nkurɔfoɔ tirim.
Ah, ɛno na wɔatwerɛ yi, number five. Wɔn se perception that government was controlled by the family of President Akufo-Addo. Deɛ wɔrepɛ akyerɛ ne sɛ afei na Santemem no wɔhunu sɛ NPP amanyɔkuo no ɛyɛ President Akufo-Addo ne ne nuanom na ɛkyerɛ sɛ wɔn control aban no nyinaa. So wahu? Enti ɛno nso so yɛ nokorɛ? Adɛn bɛbɛtɔɔ kuro mmienu huiɛ? Sɛ aban yi take decision koraa yɛ certain yeah. prime minister mɛka sɛ yɛnyɛ adwuma. Woyɛ decision ɛnyɛ adwuma.
Wote aseɛ? President bɛtumi aka sɛ o oh, sei na ne nua bi akɔ akɔbɔ agu. Ɛna another one ɛyɛ the seventh one. Yɛ yeah, mmesi one o. Oh.
Dabi seventh one no.
Oh, seven. Wɔsi perception that candidate Bawumia the vice president was a shadow of the president Akufo-Addo. Yo, aha no so de wɔpa kyerɛ sɛ Ɛyɛ kane no Vice President Alhaji Mahamadou Bami. Na wɔyɛ ne ho nipa bi sɛ. Ice wɔ ni ɔ ne so gyina. Ɔno no, deɛ Akuffo Addo bɛka no na sɛb sɛb mpire deɛ ɔyɛ. Asante Region a. Report no a ɛbaeɛ no kyerɛ sɛ one, delegate system no a ɛwɔ NPP mu no ɛmmoa. Ammoa. Ammoa. Because sɛ seesei woba Bono Region ha yi a, delegate system no ɛyɛ one of the. key point a ɛnam so ma npp ase stance na wɔ lose ɛyɛ seat no bebree ɔba 2020 abono region sɛn sɛ some of them no sɛ ɔmo ba na ne ɔmo di nkɔmɔ a they say sɛ the candidates were imposed on the constituency yɛ impose ɔmo yɛ de hyɛ ɔmo yɛ de hyɛ ɔmo kɔn wɔte aseɛ yɛ de hyɛ wɔn kɔn. ɛna primaries no nso ɛnam sɛ sika no ewura mu nti no then nipa no ɔno ɛnyɛ ɔno koraa na ɛsɛ ɔwen ne a anaa ɔno koraa no constituency na ɔmo kɔto aba no ɛnyɛ ɔno na ɔmo pɛ no a at the end of the day ɔmo ɔmo ɔmo de n'aba nti ɛbɛyɛ a ɔyɛ sika fam delegate akɔyi n'aba nti wopɛ wo mpɛ wo wɔn sɛ fɛs no no adeɛ baako a na ɛwɔ mu a na ɔmo ba na nka nipa nkyɛke a na ɔmo nhunu koraa ni sɛ ɔyɛ npp ni a ɔyɛ npp ni npp de ne bɛgyina hɔ nko adeɛ ɔbɛto ama no sɛ wahu ɛnti no sɛ yɛfɔ so de ne hyɛ wo kɔn a ne yɛde ne bɛtena se a ɛneɛ woyɛ npp ni a woyɛ npp ni nko a bɛto ɛna this time round no nipa no ayɛ n'adwene sɛ wode ne ba a mempɛ no nanso menyɛ dɛ nyi menkɔ nkɔto mma bi a ndc nanso mento that's right ɛna sɛ ɔyɛ ndc ni a ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɔnto mma npp but ɔnyɛ dɛ nyi ɔnto ba wahu sɛ mp ndc mu no saa apati wei no enim wakyɛke a enim but ɛwɔ npp mu why because ɛkwan a wɔfa so the delegate system no nyɛ dɛn ɛmoa ɛno na ndc foɔ hu yɛ a wɔn bie mu no nti npp ndc wontumi nkɔ bribe wɔ obi wontumi nkɔ bɔ obi sika na ano wɔn to aba no forte ghana ɛna his excellence john dramani maa sɛ ɔnfa nkɔkɔ ɛno nyɛ bribe o ɛno ntumi mpɛsoɛ di obi ma no nyɛ adeɛ ɔmpɛ sɛ ɔyɛ. wate aseɛ but sɛ yɛma wo car yɛma wo ti yɛma wo tv yɛma wo fridge deɛ a automatically na wahu sɛ baabi a wokɔ no wokɔ deɛ wokɔ akɔ yɛ yɛ bribe wɔn akɔ yɛ adeɛ ba ma menka biribi nsan soro wɔn sɛ corruption tag second one yɛ corruption tag ehu paa sɛ yɛhunu ne sɛ wei yɛ fa sika eh, wɔn bɔ korɔ no wɔn yɛ sɛ yi eh, wɔyɛ wie sika wɔ yi wɔyɛ ayɛ sɛ yi but still no the people no did not know sɛ anaasɛ they were not realizing sɛ eh, ɛyɛ the people in asante region no na wɔn hyɛ wɔn wate aseɛ nti the corruption tag no yɛ the second aspect of eh, ɛwɔ mo nneɛma no a ɛkyerɛ sɛ ɛma ndc mpp sorry mpp lose elections ɛwɔ ɛn- eh, asante region ɛyɛ gye sɛ saa corruption tag no Fatu lɛhyɛ no ti bebree but right. me no sobo bebree wɔ hɔ a mede bɛbɔ wɔn mpanyin former president akufo ado. Ken o yɛ no yɛ wɔ fufuo no mɛ no ho nkwan. Mate ase yɛ dɛ nko nko anim. Mɛ no ho nkwan nfa sobo ne ni kan nko ansa. Mate ase yɛ nko anim. Na the next one yɛ the leadership style of president akufo ado. Okay.
Ɛwɔ NPP.
Ɛbobo aba.
Ɛno ho asɛm no no the leadership style of president akufo ado mm-hmm. the former president. Okay.
Okwa Asante regional. Ɛɛ, report no yɛ a yɛ yɛhuiɛ no ɛne neɛ yɛte yɛ a yɛkenkan bi no kyerɛ sɛ ɛ ɛ ɛ Asante region foɔ kyerɛ sɛ Nana Addo Dankwa Akufo Addo ne leader ne leadership kwan na ɔfa so ɔhandle party no single handedly ɔpɛ sɛ ɔcontrol party no nyinaa. Ɛgye nansa yi ara MP Asante region one of the MPs ɛbaa sɛ ɛba abɔnten sɛ he got to a time ɔkɔ Akufo Addo office ma ɔpamo no. Okay.
Wote saa asɛm no?
Ɛɛ, Me, me read. yeah, yeah, yeah, yeah. Na ɔse ɛm sɛ na yɛ sɛ ɔkɔɛ kɔka biribi bi about is it LGBTQI plus. Yes, no, na na ba reshuffle. Okay, yeah, yeah, yeah.
Na na yɛ reshuffle, yeah, reshuffle. Ɔ ɔde pɛn kyerɛ ne sɛ ɔno ɔngye na ɔmfa nyɛ ɔno a ɔmfa nyɛ nhyehyɛ eh, ministers no baabi ɔmfa obi anto baabi ɔpɛ sɛ ɔde de to na ɔnhwɛ adeɛ. Aha, eti ɛno na ma ɛno na ma ano sɔre kɔɛ. Sɛ wabɛka ho asɛm, wabɛka ho asɛm da agye pɛn na yɛma yɛnhwɛ adeɛ. sɛ wate aseɛ because na eh, eh, his excellency john eh, eh, eh, ɛyɛ eh, nana adoda nkɔ akufo ado na asɛ eh, ɔyɛ obi a one ne star no deɛ nka ɛyɛ sɛ sɛ wo- wo- wobɛn no na woyɛ adeɛ ma no always na ɔkae wo wate aseɛ na kyerɛ sɛ always no sɛ ɔ- ɔ- ɔ- ɔne wo ba bɛyɛ fan wie deɛ a no matter ɔbɛtrase wa no matter what ne obi bɛka trase ne da so yɛ dɛ yi ɛwɔ hɔ enti ɛno nso so na amoa no sane sɛ kanofori ata ɛyɛ ne nua wate ase kelo for ata enibusuani gabi enibusuani ɛno no wɔ ha wɔn se the perception na ɛwɔ hɔ kyerɛ sɛ ɛɛ ɔno no ɛɛ kyerɛ sɛ the perception na ɛkyerɛ sɛ n'abusua mhm. ɔde n'abusua na ɛra ne party no ɛno so report no amafo akanka bebree family and friends ɛno so report no family and friends ɛno so report no eti asante regional report na ɛbaa yɛ no yɛbɛnya nka yɛbɛka akɔ so a point no deɛ nneɛma no deɛ wɔ hɔ is about fourteen or so ne nyinaa wɔ hɔ na mmom no Eh, yɛ mbrɛ no baba saliu abɛtena se Waba, yes. nti ɛnkyɛ yɛbɛkɔ na afei yɛakɔ akɔyɛ dɛn yɛde discussions no atoa wo so but then yɛn mobɔ so hunu sɛ eh, asante region nea ɛwɔ mu no yɛ sɛ Nneɛma mmiɛnsa. report no yɛ a ɛka 2024 nea nti a ɛyɛ eh, npp lose yɛ no ebi aba nea edi kan delegate system ana yɛka ho asɛm yi sɛ wokɔpie mu even woba bono region ha yi a There are people a anaasɛ there are a, a, a, a candidate a na yɛfɔ so ma ɔmo gyina a ɛyɛ sika nti na ɔmo yɛ dɛn ɔmo nya yes akwanya baabi wɔ yes ɔkora no a a- yɛ- yɛde yɛde three vote two vote ne yɛde abiti ade nti a dɔmaa nka ati mu dɔmaa dɔmaa kɛdeɛ oh maame nkira gyagye yi you see sɛ dɔm i was there mewɔ dɔmaa nti sɛ npp ɛ- ɛhwɛ a delegate system no from now ɔmo start na ɔmo nye view because saa deɛ wɔ yɛ aka from tete wagya sɛ now afei deɛ the the the massive lose ne ba wie yɛ yeah no afei wo sɛ party leaders no bebree na start a wɔn ɛɛka waho bebree na start a wɔn ɛɛka. only three votes.
aha nti ken yɛn hwɛ leadership style of president Akufo-Addo ɛno yɛ another one ɛna afei so ɔsɛ perception of party controlled by uh, eh, Akufo-Addo and family. ɛyɛ eh, yɛbɛto aba no ɛdumire bi yɛ kan sɛ ɛyɛ akyimfo akyimfo afa party no. wɔn mhm. ka na ebi ama yɛ ti. that's right.
wɔn atim party atimfoɔ nfa party no ɛyɛ ɛyɛ adeɛ ɛda eh, hɔ. asante region foɔ no kyerɛ sɛ na gye sɛ wɔn ho sɛ nana adoda nkɔ akufo ado ne n'abusuafoɔ na ɛkɔntoro party no bebree nti ɛno nso ka bebree eh, adeɛ no a ɛbaa yɛ no ho na wɔn se president eh, single handedly control the party ɛno nso so ɛwɔ mu na ken ɛyɛ eh, yɛkɔ yɛn anim no ebi nso na wɔn nso se ɛɛ hmm, wɔn hunu ne sɛ. His Excellency uh, eh, Dr. Mamudu Bawumia, okay. eh, the shadow of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Ọma hu sɛ wasɔ ne nsa. Mhm. Ɛna ɔde n'aba. Enti Nana Addo Dankwa Akufo-Addo naa na ɔsen ayɛ dɛn? Asen aba. Meka sɛ Baba Salu mu ɛka saa nsɛm wei paa. It was obvious sɛ.
It was obvious sɛ. Nka nka etu aba ma Dr. Bawumia. Nka Nana Addo naa na ɛbɛsa control no. Because. Ebi so ananka na ɛma sa. Past election no hwɛ neɛ ɔmo yɛyɛ ɔsɛ ɔmo bie mu na obiara koto eh, dcs mcs yɛ ma ɔmo warning wokɔdi wei akyi a That, yɛbɛyɛ that's wei right. yɛbɛyɛ Ɛ- wei ɛ- Ɛno no ka Enti- delegate system no na pa- party na yɛ control no by ɛna na adodan kɔ akufo ado no because yɛkae a obi te sɛ his ah, obi te sɛ honorable kɔnɛ Japan wohwɛ vote a onyaeɛ during the primaries a thirty one percent now adɛn nti ɛna ɔmbɛtena hɔ na ɔmbɛyɛ biribi no afei alankyerɛmante na ɔse moe mekɔ wei a ɔse moe mekɔ hwɛ Ken, na meka asɛm bi, na me ne obi redi nkɔmmɔ. Asɛm a mekaeɛ ni sɛ, wobɛka sɛ Honourable Kwadwo, Alan Kwadwo Kyerɛmanten, wammake impact wɔ the general elections. But woka ne saa a, ɛɛ sɛ wo- wo- wo- wo can now go beyond that to the extent sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ wɔ within the NPP a wɔn no na wɔn pɛ Honourable Alan Kwadwo Kyerɛmanten asɛm. But saa nipa no yɛ ne ho sɛ ɔyɛ stand member of the NPP. nti honorable eh, Alan Kojo Tremante ɛkɔ independent a ɔnkɔ support no ɛna saa de a wɔnto ama no ɔnto wate aseɛ nti ɛyɛ ɛyɛ most of the nneɛma a ɛnya effect wɔ elections no so by people will pick up the the the, the election results and say sɛ ɔno koraa kaa sɛ ɔkɔ no wɔanya results wobɔ results paa Na ne result na ɔmo nyaeɛ no yɛ sɛ nkurɔfoɔ bebree na na nka ɔmo nto aba mfa mma ɛ ɛ ɔmo bɛto aba because of ɔla ɔnabo ala ɛ Kwadwo Kyerɛmanten no ɔmo hunu sɛ ɔkɔ independent independent nso deɛ ɔmo so dɔ MPP nti ɔmo nkɔ nkɔto aba mma independent. Ɛna ɛna ade baako a na ɛyɛ awerɛhosɛm no kura sɛ ɔnabo ɛɛ ɛɛ.

Eh, ɛgye so mp a ɔkɔ independent yi primaries na ɔkɔ independent aduomi owusu aduomi nyɛ no a ɔno na nana adoda nkɔ akufo adɔka ɔbɛkɔ a wɔnkɔ yɛ nua no no sɛ ɔse ɔma a ɔbɛkɔ a wɔnkɔ meanwhile na yɛ bɛkɔ elections mhm. owusu aduomi no hwɛ number of vote onya wɔ hɔ mhm. hwɛ sɛ na nipa si dɔn wɔ hɔ wofi sɛ sɛ nyɛ government machinery ɛna wofi sɛ sɛ nka nipa ɔbaeɛ no sɛ nyɛ aban a na ɔwɔ power wofi sɛ nka ɔbɛtumi atu aduomi those are some of the things eh, wei a wokɛ hard truth wokɛ bibefu befu ba nɔkorɛ no so na yɛyɛ dɛ yi yɛka kyerɛ wo ɔnabɔ asiama hwɛ asɛm a yɛntumi ne independent candidate bi a yɛ adwuma ɔkɔya ɛno no no nkɛnyɛ ɔnabɔ asiama nka mpp fo mu mhm. kyerɛ wɔn bɛkyerɛ wɔn wɔ the eighth parliament no Okay, yɛ nya baba salu aba. The, the next one na me boss na afi yɛ de ne aka na skonkon ho nyame yɛ adom ɔtena yɛ tena se a yɛ bɛ kan bi ne so yɛ sɛ ɔse perception a na ɛwɔ hɔ baako so ni sɛ Akufo-Addo has neglected Asante region in terms of development. Bebree.
Ɛyɛ me me ma ma me another one. Ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ bebree.

weinom ne nneɛma a the people felt sɛ ankɔ yie amfa mma wɔ mo weinom ne nneɛma a nkurɔfoɔ hunu ni sɛ asɛ ama mpp eh, no anyɛ yi ɛnto deɛ me ne woka sɛ yɛmfa nkonkɔ hɔ because ebi wɔ hɔ because wokae sɛ woahu mampurusi ne ɛyɛ eh, kusaase issue no ɛno nso so report no mu no It's also reflecting somewhere. Uh-huh. Nti it's also reflecting somewhere. Ba yɛmfa nkonkɔn hɔ. Ɛna one thing, ebia ebia trom fundings no, ɔmo mm-hmm. anya. But one thing, ɛmi hu sɛ, mm-hmm. sɛ issue ba, conflict ba, mm-hmm. how to solve conflict no, ɛ eh, one major thing na ɛ ɛ ti. Eku ɔmo, eku ɔmo paa. Conflict.